Aýynyň sadalygy. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir mekir tilki biriniň mülk ýerine barmagy ýüregine düwüpdir. Aslynda oň niýeti mülk ýere baryp aýlanyp gaýtmak däl-de, şol ýerde garnyny doýurmak eken. Mekir tilki mülk ýerde satyjy keşbine girip, towuklara arzan bahadan ýumurtga salynýan sebet satmakçy eken. Tilki ýumurtga satan wagty towuklaň iň gowusyny saýlamakçy eken. Mekir tilki garawul duran ynanjaň ite, Seňem paýyň berjek! diýip, allaýar we mülke girýär. Şeýlelikde, it tilkini öz eli bilen towuklaryň ýanyna getirýär. Eger it tilkiniň bu hilesini bilen bolsady, oň merkini bererdi. Ýeri, ondan soň näme bolduka? Mekir tilki ýene nähili hileler meýilleşdirýärkä? Geliň, ertekiniň yzyna bilelikde diňläliň. Ýaňky tilki hilelik bilen towuklara, Bu sebetler siziň ýumurtgalaryňyzy aşa sowukdan we aşa gyzgyn howadan gorar. Ynanmasaňyz sebedi ulanyp göräýiň. Eger-de ýumurtgalaryňyzy bu sebediň içine goýsaňyz, jüýje çykarmak üçin üstünde oturmagam gerek däl, diýipdir. Towuklar ilkibada tilkiniň aýdanlaryna üns bermediler. Emma towuklar tilkidäki bu sypaýylygy görüp, oň aýdanlaryna ynandylar. Towuklaryň içinden biri tilki bilen ylalaşdy. Aradan birnäçe wagt geçdi. Towuklarda hiç hili pul galmady. Bu ýagdaýa seredip duran ördek tilkiň bu hilesini derrew aňypdyr. Soňra ördek ony garawul ite habar beripdir. Tilkiň bolsa bolýan zatlardan habary ýokdy. Ol towuklary özüne ynandyryp, zatlaryny satmak bilen gümrady. Item bularyň satyşlaryny görmek üçin olaryň ýanyna geldi. Itiň gelýänini görüp, tilki gorkujyndan derläp başlapdyr. It bildirmän tilkiniň guýrugyndan basýar. Ördek muňa gülüpdir. Tilki bolsa elewräp durmyş. Şol wagt it tilkiniň üstüne topulýar. Tilki zordan gaçyp gutulypdyr. Oň bedenindäki ýaralardan ýaňa ennan jany agyrýardy. Bu wakadan soň tilki itden ar almagy ýüregine düwüpdir. Wah, men bir aman galaýyn, muň hasabyny itden soraryn. Bu hile amala aşmasa hem, başga ýol gözlär. Şu sada ynanjaň aýyny bir ýandyryp bilsem gaty gowy bolar. Aradan birnäçe gün geçdi. Tilkem saganly. Şondan soň tilki sada aýyny razy etmegiň kül-külüne düşdi. Tilki bir gün şol aýynyň ýaşaýan ýerini tapýar. Ol uçup diýen ýaly aýyň ýanyna barypdyr. Tilki ýene süýji-süýji gürläp başlapdyr. Bilbiller oň süýji diline haýran galar eken. Aýdaý, aýlagyň arasynda sizden gowusy ýok. Siz örän akylly hem-de batyr. Şöhratyňyz bütin tokaýa belli. Bular ýaly hezzet-hormaty öň hiç kimden görmedik Aýy daş-töweregine seredýär. Soňra bolsa Aýy özüni dünýäniň iň akylly Aýysy diýip hasap edipdir. Aýy, Aýt bakaly, tilki gardaş, menden näme isleýäň? Ýerine ýetirers. Eger güýjüm ýetmese, akylymyz bilen bir çäresini taparys. Hawa, men seni diňleýän. Şonda tilki, Wah, Aý daýy, size-de bir iş buýrup bolarmy? Men diňe şu ýakyndaky bir mülküň bardygyny aýtmaga geldim. Indi size iýer ýaly zat gözläp ýörmek gerek gel. Bu mülke keşbiňi üýtgedip, arkaýyn giribermeli. O ýerde tokaýyň iň semiz goýunlary, keçileri bamyşyn. Aý, hä-ä, diýmek şeýle-dä. Eger aýdanlaryň dogry bolsa, tilki, senem öz paýyňy alarsyň. Beýle bolsa, keşbimizi üýtgetmek üçin ulanjak eşiklerimizi nireden taparys? Şeýdip, aýy bilen tilki öz arasynda düşünişipdir. Tilki bilen aýy hemme zady ýerbe-ýer edip goýupdyr. Aýdanlaryna ikisi hem Iti gowy ýençjek eken. Ahyry garaşylýan günem gelip ýetdi. Tilki garawullyk etmäge başlaýar. Aýy bolsa mülke tarap ýola rowana bolýar. Tilki bilen aýynyň mülk ýerdäki bolup geçen taýýarlykdan habary ýokdy. Mülkdäkiler keşbini üýtgeden aýyny derrew tanapdyrlar. Aýy tilkiň möwrejişi ýaly süýji-süýji gürlemäge başlapdyr. Wah, mülkdäkiler öňem bu sözlerden doýgun ekenni. Az salymdan soň daş-töwerek haýwanlardan dolupdyr. Aý bolsa haýsysyna seretjegini bilenokdy. Soňra bütin haýwanlar daş-töwerege dargapdyr. Ýaňky aýy. Söwdadan ýadap, ara kesmäge çykdyňyz öýdýän. Menem ertirden bäri gepläp ýadadym. Azrak oturyp dynjym bir alaýyn. Entäk köp zat cagyş satjak men. Goýunlar we geçiler üçin gowy harytlamam bar. Itaýynyň bolup ýörşüne gülüp. Geçen gezegem bir satyjy geldi. Emma gynansagam ol yzyna eli boş gaýtdy. Oň örän gowy sebetleri bardy. Hiç birini satyp bilmän yzyna gitdi. Seret gardaş, seň gowy harytlaň bar, emma meňem saňa gowy öwüt-nesihatlam bar. Şondan soň ýaňky aýy ýakynrak süýşde aýdyber, it dost. It bolsa, Käwagt hemme eden pikiriň başa barmaýan wagty hem bolýandyr. Biziň geçen gezek satyjymyz-da tilki eken. Eşege altyn eger goýsaňam, eşek eşekligine galar diýilýändir. Tilki eşik geýdim diýip, satyjymykam diýip pikir etdi. Aý, ýeri soň näme boldy? Biz tilkini derrew tanadyk. Oň şu wagt diriligem näbelli. Saňa bir zat aýtjak. Ynanma her dostuňa, saman dykar deriňe. Aý bu gürrüňlerden soň özüniň tanalandygyny bilipdir. Aý gaçmak üçin iň gysga ýoly gözläp başlapdyr. Ol kem satmaga getiren zatlaryny goýup, gaçyp barýarka, şeýle diýipdir, Bu maňa sapak bolsun. Indiki gezek tilkiniň hilesine düşen ajan ýumurtga bolsun. It dostum, sen daýhana haýyş et, meni atmasyn, men indi gaýdyp bu ýerlere gelmerin. It aýyny kowalap barýarka şeýle diýipdir. Bar, git, armydyň gowusyny iýmäge. Biziň goýun-geçilerimiz saňa görä däldir. Mekir tilkä bolsa salam aýtmagy unutma. Sen eliňdäkileriň gadyryny bil. Indi gaýdyp, biziň mülkümize göz gyzdyrma.